ari kuti nyoka yemabhunu ari kujereka ndimi imi vana holy haisi south africa saka
uri kumutsvaga nezita ripi pane nyaya ka eh? wona barista uri kumutsvaga zita ripi because uko anonzi wellington masiwa
tinogona kutomupa futi case number yacho ikopana

iwo mastate papers achinzi lawyer asati rani mastate papers kulian tv hatibatike zvechobuchobu ndubvu mhuri yezimbabwe ndadzoka maupdates awo yakabatwa kana pana patatotanga chibasa ichi munozviziva nhasi pane nyaya iri kunetsa iri kupisa panapa pari kunzi zvone vamwe vari kuti hanzi nyoka yemabhuno hasi mukati unoziva nyaya yanga iri kunetsa the narrative yanga ichifambiswa nasister avanoitwa barista jojo but nhasi he pasangana vanhu pako ukambona ko ichiita kukutsiranwa vanhu pachiita kuudzwa zvese zvese pachididi but inini ndango kwenyerwa nadj woli zvikanzi pfura nepanapo unzwa zviri kuitika so mhuri yezimbabwe ndakupai kuti munyatsoteerera muzvinzwire mega ininina handakana one word randi kuzotaura ipapo munenge makanyarara kuti zee muchiteerera like zvonde ndakaita se ndakaita sometimes am a good boy ka zvekuti ndindotaurisa zviya zviya apa ko apa ndinombonyarara vanhu vachiita se vachibvarurana vachipedzerana so regadza ndikugagana kuzivisa futi kana uri musouth africa uchida registrwa company bovhurwa fnb business account zviri easy zvinoitwa nemufesi anonzi owen weeducation research zvekuti hauna work permit kana start permit dzaanyaya dzekudhara no, no work permit no problem education research is the solution bata owen akuregistere company bata owen akuregistere fnb business account nepassport yako yeunayo chete iyoyo as long as ingori valid
me any number yerelative yanyoka yemabhunu so that i will be able inini nditumire vanhu mm. because pane vanhu vakawanda vanoda kubhadhara but apparently i don't have chi access and i cannot take mari ndisingazive mm. mudzingwa zeni said ah, all right ndichakupai that was that second thing from that very core i have the core and i even send that very core this very core yangu namudzingwa i send it in my channel yajojo 24 ndobva ndachiti orit and then issue futi yekuti nyoka yemabhunu akanzi ari muthis court i don't know osamapuro or something

He gave me fake V11 chi chimudhonorwa chaakandipa and I took it. and then mm. after that faithful conversation mm. the next thing wakutukwa wakunzi chigananda you are everywhere social media each and every corner ungofaitwa wadini just by asking somebody so that you can give them a free lawyer wakutuma just by asking number yemukadzi wanyuka yemabhunu so mari can go direct wakutukwa and i didn't understand everything that's when i realized kuti this thing is, is not making any sense to me

And then vapedza kudaro vakati tiri kutsvaga an independent platform yekuti tiite sei tikurukure tisvitse shoko redu kuvanhu platform inotrustwa nevanhu so that kwatiri uku kwakambabho kukako vanhu vanofunga kuti pamwe takatengwa yet isusu hatisi kuda izvozvo vakauya paplatform pangu kambako paakanzwa kunzi malawyers ataura nadj holy akamba akuita case fast forward inini ndaapart of the team now ndiri kubroadcaster eh, nyaya dziri kuitika and then vandafonerawo kulient ah, just ended in also padisco ndikati kulient ndozviri paground toita sei vanhu vangu kuti tibatsirane chii nyaya yanyoka yemabhunu iyi and then kulenda vauya on board taakufamba nechi nenyaya so zvakaitika kudhara zvinenge zvakaitika we want to focus on now going forward ndoda kuti ndingocorrecta the narrative that you are having kuti nyoka yemabhunu is not in jail togona kuswerera and togona kuita sei ndosaka maona handina kutomboita kana chishungu yekuti rega ndikuresponde ndichikutukai ndaita shungu yekuti nditsvage nhamba dzenyu hanzvadzi yangu tokurukura toonesana then tazomuvha tichienda kumberi munenge maakuziva kuti a ah, zveshuwa maybe pane chitsotsi chakaitika kumashure but right now nyaya iyi kai yakufamba nadj holy yakufamba nakulient ichienda kumberi yakadai soho takuchiita sei takuchionesa right now nyaya yanyoka yemabhunu nyoka yemabhunu ari kupinda mukoti musi wa 15 and ndoda kukorekta pamuri kuti nyoka yemabhunu hasn't been attending the court cases Nyoka yemabhunu ari kunge anenge aripo each and every time pari kuitwa macourt cases kubva patakatanga kufollowa nyaya iyi. I don't know if you understand what I'm saying. How come he is not in the court records? Because every court row yekuti case yakati chakati in every court row there is a list. Well, how come he is not there? right ipapo you are 100 correct nyaya yacho kaimabhoni is not just an ordinary fraud case or nyaya iri simple iri kunzi it's a political matter do you know last time pavakaenda kucourt vakanonzi tashaya maprinters ekuprinta madocuments so that we can present to you machi macharge sheet racho kuti ari kuchajwa nemhosva dzakati dzakati and then we come up with a court date so a lot of sabotage is happening a lot mbokanganiswa i have all the documents enyaya yanyoka yemabhuno akatombokanganiswa pamwe pacho aipiwa mazita asiri ake pamwe pacho aipiwa zvinhu zvisiri izvo ndinazvo zvinhu zvese nemaaffidavits akatometwawo nemamwe malawyer zvese zvozondina but inini pandinobuda ka eh.
iwewe dj hori iwewe as a person between me and mm. you anditi ka yes. god ari witness wedu have ever seen nyoka mm. yemabhunu mm. in person yourself
no i don't even know him in person we never talked together eh, in person or even over the phone call

How did you get getting get uh, involved in a criminal case when in South Africa she has never been in any criminal court whatsoever?
Uh, in it that much I don't know kuti ah, isi yake akamira sei zviri kufamba sei what i know ndechekuti i know is a lawyer akatsvagwa nagambakwe and they approached me saka ndotanga kupindurira pandakatangira kuziva nyaya yacho going forward mm. muri kuona and the main reason of this call is ndekuti i need to correct the narrative yenyu imimi yamunayo kuti nyoka yemabhuni is not in jail there is no way we can church zvinhu zvakadaro and kana mune cousin yenyu yamuri kutaura iyoyo you can send her on i think it's on tuesday musi wa 15 she will attend the court or you attend the court opinda you will see nyoka yemabhunu in there because information yakafamba yakabvonyongodzwa zvisina kunaka But right now, what we want to do is we want kuti nyoka yemabhuno abude and we are correcting.
Une pausiri kundibata. Eh. Eh, une pausiri kundibata because eh, how, how is it possible kuti Munhu anopinda mucourt asina record whatsoever because chinoita kuti nyaya ipinde mucourt makoti haasi mabuilding ka ekuti vanhu vanongosvika mm. votopinda muroom aa they remember im a lawyer by profession saka im telling you what i know and what happens mm. haasi mabuilding makotsi ekuti munhu anongonopinda muroom otogara mm. then nyaya yakutoitwa no mm. makotsi anoshanda nedata as in the system works with whats in the system mm. saka how is it possible kuti nyoka yemabhunu

kutaura zvepolitics politics ndedzenyu vana dj hode muri pamayoutube and this and that but when it comes to the real thing handiti ka kana takutaura zvereal thing koti does not stop its duty because papinda mupolitician mulist revanhu vari kuda kunge vachibuda mumakotsi so how is it possible
yeah i think that that because question some of this you cannot understand iwewe pachako because you know because it's not your profession saka ndikukuudza kuti uh, some of these things ka i don't know let me say ka better umbondipa what you think ka so that we can take this conversation from here from there mm. I, th I think uh, mubvunzo uh, wenyu wakapindurwa nezuro so to say handiziva hangu kuti zvakatei and i always say kuti ndorespecta vanhu nemaprofessions avo eh, imimi mune a little bit understanding when it comes to law uh, but ndakabvunza the lawyer yesterday on the interview uh, yugi ndikati so what is going to happen on uh, on the 15th zvikanzi on the 15th we are going to be presented with the papers ane mhosva dzacho kuti nhingi nhingi akaripota musi wakati kuti akaitwa zvakati nezvakati nezvakati iye ari kutoti she's in already in position with the other case and then the other case they can only get the papers on the 15th iwe dj holi ayifuni uh,

pononzi hapana printer vodzokera vodzoka musi wakati ponzi hapana chakati eh, ninge haana kuuya inge zvakazoti ini ndakuti i wasn't following quests uko i can only answer from pandakatangira kuwana chi mm-hmm. mapapers enyaya going forward i don't know kulend if i'm making sense pandiri kutaura ya ndikupanzwa holy but what i think kana zvichiita kana general stole asiri busy unoona kumueda so that ndikuona vane maquestions avari kunhingina nditi i think general vakabvira kudhara nenyaya yekubva ichitanga vanokwanisa kunyatsopindura zvimwe neposi uri kukwanisa kunhingina hameno kana zvichiita mera eh, ndivabati mm. eh, because mukona kuti ini nyaya ndakazongoibatarawo musi uya wetichienda and i only speak pandiri kuita sei pandiri kuziva going forward
ya because aiwa because
mira akandikuudze dj woni i think you need to understand a lot of things mm. the whole randback court kwakutaura kuti iri kutadza kutypa documents because from my understanding lawyer ndo rinoenda rakabata mapepa mm. iye iye iye lawyer iri ari kundiudza kuti kubasa kwake hakuna type writer hazvimake sense because koti ka like randback koti ine system and everything is like system iyi haisi manual
sorry sister eh, mkoma godwin maswera sei sorry to disturb you guys maswera sei tj eya pane nyaya yatiri kumbogadzirisa ka narrative yacho kuti imire zvakanaka ka saka ndina sister balista panapa pakona ndina kulent i was trying to get hold of general stole but havasi kubatika so sister vari kuti ivo according to her understanding and her investigations mukoma na nyoka yemabhunu haasi mujeri ari kumba kwake so thats the narrative that we were trying to correct pese apa sa ndangoti since mi makatanga nekesi yacho pane time you can answer better since murimi muri kumuvhizitira futi you can answer some of the questions atisiri kukwanisa kupindura panapa ya ivo kana vachiti ari kumba kwake vari kuti ari kumba kwake kupi vakaenda here kumba kwake vakanomuona ikoko

saiwa hameno kana acho ari kumba kwake vakaenda here kumba kwacho vakanomuona kumba kwacho
I don't know where you are getting all those what information you are talking about because from my understanding I have no I I I've never spoken of such. As my issue is Nyoka yemabhunu according to the papers he is not in any way no way near any court haana kumboenda kucourt is not on record in any court official records to be precise chaiyo chaiyoka cotro haapo nyoka yemabhunu mukotro kuti pamuri kuti mimi ari kukoti ari kuzongokaruka amukoti here but marecords asina i don't know maybe you can explain to me
sisi aitira mubvunzo kwamuri nyaya yemacourtroom makamboenda kukoti here mukanotsvaka courtroom yes yes zvese zvandiri kutaura izvi eh? maenda kuti ipi mukataura nani wechikoaakaendaimi kana kotro uchitsvaga hauende muofisi memunhu unoenda kupi you are speaking to a lawyer who knows how these things works you don't go muofisi memunhu and you don't ask people's names You just go there is a reception in any court that caters for each and everything and it's, it's something that is for public domain izvozvi tsoka muzimbabwe ukaenda paroton rokoti ukanzwanzi peter akasungwa if you go paroton rokoti izvozvi pakoti inquiry paipai unosvika ipapo unobvunza as long as une detail rako rezita remunhu unotosvika paya ndikuda kutsvagawo faira ranhinga akasungwa remaita vanotocheka mumafiles votokupa madetail whether ukuziva munhu kana wabvunza zita rake is something that is public domain

Zvekuti nyoka yemabhunu musi wa 15 ari pakoti does not mean kuti anga akasungwa because pakoti munogona kungonomutsveta and that's a fact and that's a fact saka the issue is imimi if you want to do kundiconvinza taurai zvinobatika kwete kutaura zvinhu zvisingabatiki zvinobatika ndezvekuti imimi uya kukoti moona macourt processes achiitika muripo

madi iwe dj holika wadai wangopedza process yako then we take it from there tese todawo aiwa
mire munzweka ini the reason why ndazofona ka the reason why ndazofona i'm having people andogona kutumirai mascreenshots people vachinditi ko holy pane ava vari kunzi barista vari kutaura zvakati zviri kufamba sei zvakamira sei so i have a platform i need to correct that narrative nekuti makanzwa loya nezuro richitaura kuti arimo mukoti akasungwa musi wa 15 anenge ariko you are allowed to come ende ndakakuudzai kuti inaccording to my understanding nemanzwiro andakaitawo nepandakatangirawo nyaya pane zvakaitika kumashure and weare trying to correct the narrative tichienda kumberi and i even pointed out certain things kuti hapana paunga haye ecourt wo haya mapurisa wo haya media team wo haya vanhu vese musiri kushuta emovie muchizongopretenda kuda kubhilivhisa vanhu kuti nyoka yemabhunu akasungwa muri kuona sense yacho kana mari no way you can hire a court kana mari zvinodependa ka this is a fake democracy oligarchy syndicate and they can do anything because nyaya iripo ka take for example anditi ka in as much as people would want kuti issue yanyoka yemabhunu ive different from another cases but we've, we've heard vanhu vakawanda vakasungwa kusouth africa

is the same law saka macourts aya anongoshanda zvakafanana because i can stand in south african court i can stand in zambia botswana in whichever country as long as iri in southern africa that same degree works everywhere

okay mkoma abvunza ah, mubvunzo kuna hadzvadzi yange kuti lesei vazoona kuti voshuwa vava convinced kuti nyoka ari mujere pane zvavari kukwanisa kubatsira nazvo here pane nyaya yanyoka iyi kuti abude mujere or something Inini, I have since said it even in my platform that I can offer a free lawyer on zero fee. I said that. And I am repeating it. again. andekakusangoita booking tonomuona kusansiti

Eh. as long as foni yako iri pasilence you can actually ah, take mukoti nokujera zvinhu zvakasiyana kujera hakubvumidzwe mafoni
zvese zvamuri kutaura izvozvo zvakatoitwa and he is not there guys musadaro saka ari ipi
ini ndinga ndakataura one ini ndakataura and i was very clear let, let, let me repeat it today i said it if nyoka yemabhunu from what i have done and from my understanding

and for us to be able to help him ka we cannot help him tichinyepa and muzvibata because the very issue yangu inini even pandakafonera mudzingwa was to help him the same way musiye vana itaidza mara vakasvika pakufa vachingonyepwa masewo this and that people are dying anditi vachiurawa not because of one but because of vamwe vanhu vanenge vatongori evil surround people and this is why yes, was very clear kuti ngatiwanei vhirevheni rinotaura nezvanyika yemabhuru namkuti ndinasita balista panapa tikumbokurukura nyaya yakomureti chinyoka
Hai, barista anondituka uyu. Barista zvisei. munhu guys, you know understand me. And I and I the understanding and it I worked with nyoka yemabvunu tichiita geza revolution and it and my worry mm. why would over 200 people come to my inbox vachindithreatena kuti ndabvunzirei v11 rekuti nyoka yemabhuna ari kupi i don't think ari saving iwo barista uri kahanzva dzikeni but analysis dzako dzimwe dzacho hadzibvume hadzivhure mukana wokudzidza asi rino

kana kuti takakwesherana ka ibva wangoti ini ndakakwesherana nevo pakati nepakati then we take it from there
general ya ndanga ndiri kuti inini pamwe pacho maanalysis abarista anenge asinawo kutotsvaga iye wacho pachake anenge asina kutotsadziwawo mafacts anenge aripo zvakafanana nenyaya yekuti manyoka emabhunu haasi mujeri Hatina kumbogara takavanza isusu. Nyoka yemabhunu anowanika kuSun City Prison iri muJohannesburg. Hatina kumbogara takavanza kuti nyoka yemabhunu anoatenda court yake paRandburg Magistrates Court. Handiri muri kuunderstanda. Zvinhu zvinozivikanwa nemunhu wese izvozvo. So maanalysis ekuti ah vanozotakura naye woenda pacourt you can't just choose to play a drama at the court. There is no way. kana achitakurwa chiunzwa pakoti ko mukatadza sei kuzotumira vanhu kusansiti inoti wellington masiwo vanokuti inoti vanokupai ge mobhuka apo mobva mamuona ari ikoko kuita kuti tistope kutengesa manaretivi anovhiringidza vanhu then the other issue inyaya dzanga dzichitaurwa nabarista dzekuti ah zvimukombo zvokuita mari vamwe hatina kumbogara tambotura kana sendi kubva kumunhu instead tinotoshandisa mari dzedu kuenda kumakoti mukoma godwin vari pana is, is, is, is my witness handina zuva randambopuhwa mari yepetrol inini ndinodriver mota yangu netime yangu dzimwe dzenguva ndiri pabasa unoziva chii iwe ndiwe unonzi godwin kana
aiwa ini ndostori
ndostori anditoro ndine story
you know what Ini ndinoona kunga zvinhu zvacho zvinoti netsei pakuti iwo matauriro auri kuita izvozvi ka uri kuti munhu wese handiti wataura ukati munhu wese anoziva kuti ari pasunset munhu wese anoziva kuti ari parandbag handiti ka chinoita ndoda kuti uzive kuti chinoita network ndada kuzozorora futi ndamboitaura statement yekuti chinonzi koti ka hausi mudhuri kana kuti mm. vanhu vabuditswa va, pakoti the same way that you know interpol guy was seen and talked about tozonzwa munhu aive pafront akuti chaive chiboshti chibogasi handiti ka is part of mm. zvavangofanana newewe story iwewe kuswera mangwana tokunzwa wakutaura narrative yekuti guys zvezvataitaura zviya ka chaive chimupori how do you want us isusu kutinzwisise chinhu handi kuzvibata saka now court is not a building its about what is in the system what is chavafidha musystem thats what makes a court saka kana nyoka yemabhunu asimo musystem yekusun city hamu kana asimo musystem yekurandburg court haamo how do you now say because vanhu vaungana pacourt vakabudisa mavhidhiyo then mozoti indapo yabuda yakapfeka uniform yobva yanzi futi ifake how do you take all that and because aminika because inini ndakaona kuti i cannot trust vanhu because vanhu vacho vandinge ndichitrusta ndichibvunza havandipe information hmm. i had to lose my kin sister who is in south africa just a walk distance to randburg court and hmm. try to verify information iri musystem so that i won't be found ndiri off guard handidika zvekuti ndinogona kuti inini where i am supposed to help someone ari in need ndiri kutadza because handisi kukwanisa kupiwa information i had to use someone i trust to go and verify system yeparandburg kuti nyoka yemabhunu aripo here masiiwa andit ayo uri kumutsvaga nezita ripi pane nyaya ka wona barista uri kumutsvaga zita ripi because uko anonzi wellington masiwa saka hauna hamuna musystem yekurunback
it's not anditi vese vanotaura neni ndinovataurira because you know what case number or no case number iwewo pachinhambo chekundiudza zvorutaura kuti uya uri kufanira kuti ngochitondipa information iyoyo case number chakati chii chii munhu odzokera futi unoverifya because from person and also amongst team yenyu iyoyoyo panotori nevanhu vamunenge munavo vaitove pamavhidhiyo vakatondiratidza mavhidhios avo who are part of that akaita akaita doko akataura kuti i've been to court for over five times ende ndaenda kwakungonzi tikaenda koti yakati tonzi hapo toenda mukoti yakati njaende koti yakati tobva todi hanzi hatichakambomuona achipinda kana muin koti so what do you want me to do now uyu wenyu usaruwaka aive paforefront heis also the same thing kuti hakuna koti hakuna mapurisa hakuna loye so who do we trust now
barista uri kuda kuziva chokwadi here kana kuti uri kutiudza zvakuda because case number tinogona kukupa dj holi dj holi vari kushanda even nelawyer mune mapapers ese kaimini case number yacho andinayo ini bana tinogona kutomupa futi case number yacho ikopana

iwewe story have you been kukoti wakanomuona nyoka yemaguru not even once koti chii not even once iyi the last court yaapinda apa yaifanira kupinda pacourt number seven all along aifanira kupinda mucourt number three vazhinji vanga vachiuya ndo vakazokonzera kuti ishiftwe chienda kucourt ten zuva ratorohwa interpol iroroka akanga achibata paya ndiprosecutor akanga achiita kese yanyoka yemabhunu mukoti number 10 yakapinda twice
nyoka yemabhunu ndiye upi wati i am not getting you nyoka yemabhunu ndiri wellington masiwa ehe aiwa ndiri kuti wewe wati that interpol police officer is real yes.
Ipapo police officer uya anga atori nemadhokesi kauyaya because ukatarisa video I'm going to send you this video kana tapedza uchaona kuti munhu ari kutobata no I don't know kuti anga ari madhokesi eyi aya but the point iripo ndeyekuti handiti vapana munhu akabuda paya
atenge sister barista vane mission yavo neagenda yavo ka and we have tried to, to correct the narrative saka at least muri kuudzwa vane zviri simple kunzi makupiwa court case number momba mapa hanzvadzi yenyu kana hama yenyu yacho iyoyo yoenda inoverifya yaverifya ka Mobva mazoudzwa kana musina kugutsikana musi wechipiri you go again monogara kucourt monzwa kuti zvakamira sei number yamukoma Godwin iripo musi wemande
ndendatove nemaehe ndozvazvasina kutaura because pane pamwe pekuti tofanira kutaura tichionesana tichinzwisisana ngaipekoti munhu akaita satoka a court case muri kupiwa munhu akaita sacomrade nyoka yemabhunu is not even that powerful wekuti tingati ndikasukuwere angatenge court and south africa is different from zimbabwe hakuna zvinhu zvekuti munhu anonzi ari kuenda kucourt iye asiri kuenda kucourt hakuna zvinhu zvekunzi munhu ari kujeri iye asiri kujeri kuzimbabwe you can bribe your way through zvinoitika izvozvo munhu ari kuti nyoka yemabhunu ari kujereka ndimi imi vana holy haisi south africa saka hatigone yes. kuisa south africa ipapo uyu munhu arikoni kumagodini has been there ndanga nditori kujere nefriday iyi ndatoriko kujere ndikatomuona tikatosirwa tikatoti siyai mafoni hakupindwi nemafoni eh, eh, tikatoenda tikanomuona tikatotaura naye ari mujere imomo aa aa you are making it all wrong mm. ari kukuudzira munhu anga ariko naisisa mira mira nditaure mira nditaure sun city inotendera inotendera kuti munhu apinde nefoni yake

Yeah, phone haipinde. Saka there's no way yekuti munhu akavhizitira nyoka musi mujeri since akutrial anokwanisa kupinda nefoni yokuti auye neexhibit. Anokuita kutrial seiko iwo mastate papers achinzi lawyer asatrial nemastate papers? No, ndiri kubvira macells aariko ndeemati vanhu vari kuma vari patrial. Ko anogoiswa ikoko sei iye asiri classification iyoyo?
munhu wega wega asungwa whether usati wapinda patrausi pabheri or usina trial vemalose muri kusaid one retrial kozeta vanenge vakuansa me kuti kuti nyoka yemabhonu uspeak pafoni pakavhurwa chano yanyoka yemabhonu natural sense eh, hamubvumirwe foni okay chirega ndikuexplainirei kana achinge ataura payapaya hakusi kujeri anenge ataura ari kumakoti because mujeri kana muchibuda muya muya munotopuwa mafoni enyu makuenda kukoti anoona vachisvika ikoko anenge achipinda mumacourt cells kana vasina kubuda mujeri vanodzokera futi vachisarenda makoti pareception yepajeri vachipinda mujeri asi kana vari pakoti kumacourt cells vanenge vaine mafoni
ari ari kuimmigration haasi kuremand remand remand asi ari kuimmigration kuremand koko kwaakutaura kuti kana achibuda remind iyo kujeri kwaari kusatiiti ati remind kana achibva ikoko achibuda achienda kukoti vanopiwa mafoni avo incase havasi kudzoka futi zvinhu zvakaauese vanopiwa nemafoni if case havasi kudzoka vanonobuda kucourt then kucourt cells vanenge vanawo mafoni avo kucourt cell
wo muririmandi vanobuda nemafoni pavanoenda ndo paakakwanisa kuwana mukana wekutaura ehe ipapo okay saka why is it not is it difficult kuti kana achibvumirwa mafoni it means anokwanisa kusenda kana video kapaari because anenge ane foni aiye iye pacha zvakandokubira mafoni kaungakukubiri foni yemunhu woti ndokumbira kungoshuta vhidhiyo ndite sei but ka anenge ane security yake inomutaura kuti hatide mavhidhiyo for now security yake ndesika security yake haizvibvumire izvozvo security yake doesn't allow that
Wakapinda muuyu nesecurity yake. Aa, security yake kana iri panze inomisranda. He takes advice from the security. Haangoite zvaanoda. Ane security inenge yamutarisa. He takes advice from the security. Saka kureva kuti channel yakavhurwa nefoni yekukumbira kana neyake. Channel channel haisi security. Channel channel. channel yakavhurwa yes iripo channel iyo nyoka yemagumu channel apa yasiyana nezviri kuitika zvekusungwa ndosaka channel is free eh, eh, nyoka yemabhuni is not free is inside oh, but chano ndiye akaivhura yakavhurwa nefoni hai channel haina basa kuti yakavhurwa nani isine basa nokuti chatinowana chete muchannel imomo is about nyoka yemabhunu updates and the revolution ndozvine basa izvozvo kuti zvakafurwa nani zvapano muparidzi anoparidza jesu hatina basa kuti aparidza jesu ndiani I'm saying kuti iwewe you are saying you are very close kuna nyoka yemabhunu that's why I'm asking kuti are you aware kuti channel yakavhurwa nanyoka yemabhunu because nyoka yemabhunu ndiyo yakavhura channel ndakatoivhura akativhura macells imoma ndikutaura macot cells ndozvandikuudzayo kuti ndakatovhura channel iyoyo akatovhura macot cells imomo

kana mazomuwana mozotiudzawo kuti okay what is the next way step forward eh, since makuziva kuti zveshuwa akasungwa munhu aripo mujere kam because mutadza kuti muri concerned zveshuwa zviri right kuti muite concerned nehadza dzenyu but eh, itai takupai izvezvi tokupai mozoita mainvestigations enyu ah, very sure kuti muchangowana zvatiri kutaura izvezvizvi it's okay mm. so then we take it from there because nyaya haisi yekuti ka tingotaura kana kuti tingoti tingoatakana kana kuti tingoti munhu uyu ari correct uyu ari wrong aa nyaya ndeyekuudzana zviripo zvechokwadi mm. zvekuti what do we gain tikanyepa izvo people gain a lot of things by life saka the mm. issue is it must be clear whether or not munhu ari mukati kana kuti haasi handiti so inini i don't believe zvese zvese zvekuzoti achauya pakoti musi wa 15 kana achadini haizvozvo izvo can be stage managed by anyone kana mari iripo chinhu chinongofogadzirwa handiti but what's important but, but what's important is that case number youare going to give me is traceable handiti that will prove everything zvimwe zvese zvese zvokusanetsa zvese tinobva tazvivharisa then we start moving forward because that case number and that court case number yeparandburg is very clear and it can be traced as simple as that then zvatova correct
Hey, I think nemiraimupiro take number tinokupai and then on the other hand also tinozokumbira acknowledgement yenyu kana mazoita mainvestigations enyu maona kuti mukomana arimo mukati zveshuwa akasungwa come back to the public and notify them kuti ndaifunga zvakati hazvisiri ah, izvo zvakamira zvakadai soo and then on the other hand also kubvunza maquestions kutori right And you must know kuti nyaya iyi yaimboendwa nevamwe vanhu kumashure uko patakazoitorawo isusu kesi iyi the head kuita run away because of their personal reasons vakuzati taakufumurwa saka tisati paramba kunyanya kufokasa kuti ndakazombotuma nhingi mumakore akati mumwedzi wakati takutaura zvatiri panguva inoyi moving forward I think ndaedza kuisa mukoma Godwin mukoma Godwin ari kubhadhara the advocate from his own pocket hamusati mambovaona on social media vachitaura kuti ndakazobhadhara advocate mari yakati tisu tinochitaura because we want to be transparent to people kuti vazive zvinhu zviri paground general stole ndavaisa mataura navo vanhu ava vanotoenda kunoona nyoka yemagono ende mukataura navo vanhu ivavava vanogona kuenda nehanzvadzi yenyu kana kuti cousin yenyu hama yenyu yacho kuita mainvestigations enyu munozvionera ikoko because nyaya yakameswa up kudhara and we are doing damage control ndosaka maona ndakufonerai kuti we are trying to fix things kuti vanhu vasaramba vachingotaura uyu zvaataura uyu zvaataura and then we have one line of, of communication ameno kana maanzwisisao ipapo hanzvadzi yako
yeah because the issue here anditeka it's mm. about uh, it's not about me correcting things but it's about both ways anditeka because iro team iroriri rinenge richitonditukawo futi muchanhu maro anditeka mm. ine richitotukawo ini ndine channel yangu 50 something vanhu vanoteererawo handiti ka and at the same time ivo vanenge vane vanhu vavo vavari kuda kubhilivhisa zvavari kubhilivhisa saka the issue mm. here is not about me just coming and say correct aa ah, ah, is about everything inini i stand for what is correct whether chokwadi chiri kundirwadza kana chisi kundirwadza chokwadi ngachingomira chiri chokwadi handiti mm. kwete kuti nekuti nabarista na jojo matadza kuwirirana the next thing makutoti chigananda he zvazoti aa ah, hazvichinje imhuaizvitokwaeverdayndandozvijaira hazviti eh, eh, eh, kutaura kuti kagaiska Nyaya yekuti nyika yedu tinoda kuti inake should be our priority tese zvedu machannels edu handitya tese zvedu saka zvekuti ka ningi neni hatisi kuwirirana kana kuti tatadza kuwirirana should not be an issue issue ngaiti mm. ndeyekuti tese ngatinosvitsai kunew zimbabwe that should be our focus
mm. but isusu zvedu main agenda kunyanya hangu inini nda, nda. kuti nyoka yemabhunu is a family man anofanira kuti abude zverevolution tine tichiitawo zvedu nekusaidi tichibroadcaster ndosaka maplatforms edu aripo ari open for people but for now main director manarratives edu tozivisa vanhu kuti zviri kufamba sei vanoda kuenda kukoti voenda hapana ari kurambidzwa munhu kuenda kukoti vari kuda kubvisa mari vachibatsira vari kubvisa there's a new channel yakaitwa set up kudhara munhu akaisa mari yake paatm otora screenshot okanda receipt mugroup munhu wese ozviona kuti ah pabviswa two dollars apa pakanzi pari kuda chingwa chanyoka yemabhunu pari kuda chakati chekushandisa zvekugezesa zvaenda kunotengwa kupepu receipt yokandwa That's how we are being transparent. Saka we are trying to correct damage yakaitwa nevamwe vanhu vaiba mari for their selfish reasons. Oh, mane nyuchano yemari.
Yeah. Oh. Not in a way yamukufunga iyo kuti channel yemari. It's a WhatsApp group rema well wishers vari kuda kubatsira oh. ende vasiri kupushwa.
because tikati new channel yemari seems like kuti taronga imwe channel yekuti vanhu vaise mari no aiwa vanhu vanofunga ka zvakasiyana siyana because isusu muri kuona kuti instead okuti tiise maresources edu pana nyoka yemabhunu kuti tomubatsira sei we have spent one hour trying to convince munhu one ari kupusha narrative isiriyo kuti uyo anonzi anonzi stolo uyo ari kuconfirma kuti akanomuona because asitola akaenda zvesvo vanhu vaingondituka chete hapana akamboconfirma kuti iye nyoka yemabhunu wacho anomuziva here Eh, ah, mukoma Sithole namukoma Godwin, mukoma Sithole vadona zvamai manje, mukoma Godwin is still online. Vakaenda kunomuona. ndakatobvapo nefriday iyo inei ndikazokera futi nemande ndikanomuona hmm. eh.
saka isusu also want to be free kwamuri muchawana nigrin uh, case number moita mainvestigations enyu and then come back kuti ah zveshuwa ndazozviona
ah, hmm.
saka i think uh, ndizvozvo hati ndizvozvo voraita hanzvadzi moita saizvozvo hai kana muchinge tida help yokuti muzive kuti ari muzveshuwa tie tiripo hapana kwatinoenda e eh, chikuru ndechekuti tibatsirana handiti kwete eh, kutisana eh. chikuru ndechekuti tobatsirana becausezedeyka kana situation yakatomira yakadaro inenge ichida kugadziriswa saka i wait to hear from you thank you very much
muchapuhwa case number